Taken there by Barry John. Dewin. Barry John, can he make... A thryllith. A'r teyrngedau am ddawn y Cymro Barry John wedi llifo ers clywed am ei golli. That was truly a magnificent try. Oedd e'n bachan arbennig a cymeriad arbennig. Yym, 'tha tywel, ag Mwynhau ei hunan, gallu mwynhau ei hunan, ond oedd, oedd y meddwl gyda fe am, am, am y gêm yn rhyfedd. Lot o mas, maswyr, fydden nhw'n cael y bel a fydden nhw'n gwneud beth oedd yn dod yn naturiol yn nhw, ti'n bod? Ond oedd Barry fel sydd wedi meddwl mas beth sydd wedi, bob nawr a bydden nhw'n edrych lan Ga, dod i lawr fan hyn i fi. Dere i fan hyn i fi nawr. Cera fan 'na. A oedd e'n rhoi, wrth gwrs, beth oedd e'n neud fwy na dim byd, oedd e'n rhoi hyder mawr i'r tîm. Um, a, a, a'r mwynhad o'n ni'n cael, y ffordd oedd e'n ware. Looking for the drop goal. Gyda champ lawn a dwy goron driphlyg i'w enw, mae Barry John hefyd yn cael ei gydnabod fel yr ysbrydoliaeth tu ôl i fuddugoliaeth enwog y Llewod dros y Cressedion ym 1971. The finesse of John at the end. Gan ennill 25 cap dros ei wlad rhwng 1966 a 72, y mwyafrif gyda'i gyfaill Gareth, roedd hon yn bartneriaeth na welwyd erioed mo'i thebyg. Ca, told iddi, ddylai iddi. A weles i trwyddo fe yn gyflym iawn, mae'r bachan hyn yn mynd i fod yn bartner i fi am sbel, t'mod. Yn dilyn y llwyddiant yn Seland Newydd, fe saethodd enwogrwydd John i'r entrychion, ond roedd y sylw yn ormod iddo. Yn ddi-symwth ag yntau ar ben i gêm ac yn saith ar hugain oed, fe gyhoeddodd Barry John i fwriad i ymddeol o'r gamp. Chwaraeir y gêm olaf ar dudden saith ar hugain Fel na, fi 'di cael digon o fe. Fe chwaraeodd i gêm ola mewn gêm elusennol yn enw'r Urdd. 50 Carwyn James yn erbyn 50 Barry John. A dyna fel y digwyddodd pethau yndyfe? 50,000 ar hugain o, ar nos Felcher mowr a ddrud. Ond o'dd tîm Carwyn ar y blaen o wyth ar hugain i chwech ar hugain tan dair munud cyn y diwedd. Yna, fe drosglwyddwyd y bêl i Barry John, ochrgamu, twyllo, croesi am i linell gau lle i gais ola fe. Gyda'r gic i ddod. Oedd e'n mor naturiol. Oedd e'n mwynhau ar y ca oedd. Oedd e'n mwynhau oddi ar y ca. Mae belled bod e'm yn cael gormod o sylw. Wedi fagu yng nghefn eithin, fel yr enwog Carwyn James o'i flan e, Mae 'na gofio melys amdano ymhlith i gyfeichion. Fel person, oedd e fychan hyfryd a fi'n ymfyrchu yn y ffaith bod fi gallu galw ffrind arno fe a oedd e'n galw ffrind arno i. Fe sy'n ffrind mawr iddo fe, dod i nabod y gilydd, siarad y gilydd yng Nghaerdydd a wrth gwrs siarad am yr hen amser yn Gefn Eithin pan o'n i'n blant a wrth gwrs o fan i flan. Mae hanes yn gweud y cyfan, enwedig pan ath e'n ôl y Seler Newydd a'r enw newydd King John ynddo fe. O'r un aber afon yw na? Ac mae gan i gyfaill stori am newyddydurwr yn dod i weld y brenin yn ymarfer ar draeth aber afan dan hyfforddiant Clive Rowlands, a hynny yn crisialu'r cyfan. Do tell me, what happens if the tide is in, wedodd e, t'mod, meddwl, mae Clive yn mynd, That's easy, wedodd e. I just get Barry John to come and send it back out, wedodd e. oedd y bachan i ddim yn gwybod beth oedd ei weid. Fi'n credu na, na beth oedd Barry yn golygu i ni ar, ar y pryd. Oedd dim byd gallai Barry ddim wneud. Barry'r Brenin, a'i enw wedi ei anfarwoli fel un o'r goreuon erioed i wisgo'r Crys Coch. Cofio Barry John sydd wedi marw yn 79